U warġajna edin hawnhekk, sinjuri, u jekk taraw xi ħaġa fejn għandkom tibatu jenna? U l-kelma li din is-sena qiegħda fuq ħalq kulħadd taf x'inhi? Moqran. Hi! Ħara l-ieħor kif ħareġ bis-serjetà enti. Mhux għal kulħadd taqt ngħidu għal Ridley Scott fuq dak li qal illi ma jiġix ehm, holiday għaw Malta raħ. Malta is a treasure trove of architecture. I wouldn't advise going there on holiday and no Maltese in the area. ġewwa ti ta' Ridley Scott. U għalajlek isma minni, Ridley, tiġix holiday, għax għalla ħares għatmur tikol u s-sibxi waiter Malti, jirranġuak. Fem jista' jiġi mela. Għala. U għax biex issib waiter Malti llum il-ġurnata rari, eh, saħret rari ħafna. Naraw xrajna, xrajna.
Aw, hi, xrajna u kemm rajna dil-ġimgħa. Ejja, tejna, xrajt. U Claudette, hi, Claudette reġa' samlita. Kienet ila ma tara n-nies quddiemha u hi ċafċfula. Żmien twil! Insomma, u video ieħor li xxokkja lil kulħadd kien ta' dan il-gender reveal. Ejja narawh.

Inġi fil-ħmar. Eħe, ejja, kompli, xrajt. Oh, le, hi, xej ma rajt iktar, għalix għamilt weekend niprofa nirkupra minn New Year's Eve, so daqsek naqtaw. Mm, Għax, mux nħos nissew.
Għax ix-xjentisti qed jaħsbu li din is-sena 2025 hija s-sena fejn jista' jkun ħanamlu l-kuntatt mal-aljeni. Eh, eh, qed jaħsbu vera. U aħna l-Maltin, isu

Għalissa aħna l-astronawti Maltin qegħdin nippreparaw rwieħna biex nibatu kaxxa fl-ispazju. Kemm idea tajba prosit, u kurzita x'qed titfgħu fil-kaxxa? Affarijiet li xi nisibuhom jgħidu mill-ewwel aħna Maltin, ovvjament ma nistax ngħidlek għax huma affarijiet sigriti ħafna, ġifieri ma nistax Ma nistax Wara, xie tkun taf? Għajdli, għajdli, għajdom. Mela, ġifiri tkun għatibatu din il-kaxxa mhm. fl-spazju biex mhm. jek jisib għaljen ikun jaf dwar Malta. Mux se tibatu, eżat.
Għan bdew billi nibatu ovvjament ritratt tal-prim, ritratt ta' Berna, just in case għal-prim, u vizi versa. Umbat se nibat ehm, statwetta ta' San Pawl biex mill-għol nindunaw li aħna nsara u meħħom il-lifa, lifa ħajja biex milla ma jaddrawx min moħħom illi jista' jkun għan ibdlu il-reġjon, x-reġjon tagħna hija tajba, tħalli nagħmlu li rridu, u allura għaliex għandna nibdlu. Sewa, se titfaw iżjed. Imbagħad ħan nitfaw daqsxejn mappa, mappa ta' Malta.

Jien pastizz ta' Roger. Imma dak ħajaqta biż-żmien. Ija allura. Jiġi mbagħad il-pastizz tan-nanna.
Għandu żmien, imma xorta du pastizz. Ejja, ejja, xiktar, xiktar. Issa mbagħad qatt nipprova naħseb għax xatt l-aħjar nibatulhom xi forma ta' filmat biex ikun jistgħu jisom jarawna mixin u niċċanin u fimt. U x'ħad ibatilhom?
Ħa nibgħatilhom serje, u ħa nibgħatilhom xi ħaġa tal-PBS għan-net imma jieħduh aħna u għandna nibgħatulhom. U ħa nibgħatilhom xi ħaġa serja, xi ħaġa li xin jarawha japprezzaw il-Malti kif inhu. Tipo?
Klassi għalik. Nisperaw falla li dil-kaxxa ma jsibu wiex, eh, ngħidlek jiena. Ah, ma tistax tgħid jew ma tistax tgħid. Isma' ħanajlek di biss.
Eh. Taf li darba batu xadina fuq eh. flajru. Jiena jekk baqra jibatuha fl-ispazju jew fuq il-qamar, taf xtajt ma li tasal? Jekk baqra tasal fil-qamar, ma nafx għafja, ma xtajt. Muuu, ta' għadu ta' għada.